Пултаруллӑ та тӗллев патне ҫирӗппӗн утакан хӗр. Сусӑр пулни витӗр мар вӗкӳмест теес килет кун пек чухне. Тӳрет паллах, анчах ку ҫитмеллехсене ҫӗнтерме Екатерина Волковна ҫывӑх ҫыннисем пулӑшаҫҫӗ. Вӗсемех хӗре хӑйӗн ӗҫне уҫмах хавхалантарнӑ.
Екатерина Волкова ҫуралнӑранпах илтмест ҫакӑ ӑна Турӑ панӑ пултарулӑхне аталантарма чӑрмантарман. Вӑл бадминтонла вылянӑран тӗрлӗ хулана ҫитнӗ, унсӑр пуҫне ӳнер шкулне ҫӳренӗ. Профессие те ҫак икӗ ӑсталӑх хушшинчех суйланӑ. Мускаври ӳнер институтӗнче студентсене общежити пани ҫак аслӑ шкула суйлама хистенӗ. Анчах спортра ҫуралнӑ ҫирӗплӗх, вӑй-хӑват ӑна пурнӑҫра пӗрре мар пулӑшнӑ. Катя вӗреннӗ вӑхӑтрах тӗп хулари пӗр пысӑк лавккара кассир пулса ӗҫленӗ. Ҫул ҫӳреме юратнӑран нумай ҫӗршыва ҫитнӗ. Дизайнер-художник профессине алла илсен хӗр хӑй профессийӗпех ӗҫлеме тӗллев тытнӑ, анчах сусӑр ҫамрӑка ниҫта та хапӑлах пулман. Шупашкара таврӑнсан Екатерина ӗҫпе тивӗҫтерекен центра ҫул тытнӑ. Ҫур ҫул унта шутра тӑнӑ вӑхӑтра ӑна почтальон, кассир ӗҫӗсене сӗннӗ. Ӗҫ сӗнекенсем патне калаҫма та темиҫе хутчен кайса пӑхнӑ, анчах вӑл сусӑр пулнине пӗлсен пурте тенӗ пекех хирӗҫленӗ. Катьӑн хӑйӗн те пилӗк ҫул кассирта ӗҫленӗ хыҫҫӑн ку професси патне таврӑнас килмест. Пысӑк йышпа ӗҫлеме мана меллӗ мар. Ҫынсемпе калаҫма тивет, ҫакна тума ансат мар, тет вӑл. Ӗҫпе тивӗҫтерекен центрта пытармаҫҫӗ. Художник-дизайнер вакансийӗ ытла сайра тӗл пулать. Ҫавӑнпа Екатеринӑна хӑйӗн ӗҫне уҫма сӗннӗ. Вӑл кӗске хушӑра бизнес-проект хатӗрленӗ. Ӑна ырланӑ хыҫҫӑн предприниматель пек регистрациленсе патшалӑхран ҫӗр ҫирӗм тӑватӑ пин тенкӗ илме пултарнӑ. Халӗ Катя пирпе сӑран ҫинче ӳкерет. Ӗҫлеме пуҫлакан предпринимательсене паракан укҫапа вара ятарлӑ принтер тата ытти оборудовани туяннӑ. Катя социаллӑ тетелте хӑй страницине ертсе пырать. Хальлӗхе вӑл илемлетнӗ тумсем тупӑш кӳмелӗх сутӑнмаҫҫӗ пулин те чылайӑшне килӗшеҫҫӗ. Ҫитес виҫӗ ҫулта Катьӑн предприниматель ӗҫне хупма юрамасть. Анчах коронавирус чирне пула ҫӑмӑллӑхсем йышӑннӑ. Ун касса аппарачӗ туянмалла мар, налук вара тупӑшран ҫеҫ тӳлемелле. Катьӑн мӗнпур пуҫарӑвне ашшӗ ырлать тата пулӑшса пырать. Хӗрӗн пултарулӑхӗ чун киленӗҫӗ ҫеҫ мар, тупӑш кӳрекен бизнеса куҫасса шанать вӑл. Ҫак ҫул патне вара вӑл ҫирӗппӗн утать.